Dik l-istorja li għandna lilha se toħodna s-Sirja, Sirja fejn ftit iktar minn sena ilu faqqgħet rivoluzzjoni l-poplu qam kontra l-gvern ta' Bashar al-Assad u f'dawn it-tlettax-il xahar mietu, huwa stmat li mietu, anke skont rapporti tal-Ġnus Magħquda ma' tlettax-il elf ruħ. Elf ruħ fix-xahar stmati mejta fis-Sirja f'din ir-rivoluzzjoni li issa m'għandhiex tmiem. Miegħi għandi lil Rabi Malul li huwa, qalli biex insejħlu Robert, ilu tnax-il sena jgħix hawn Malta. Inti f'Ottu, f'Settembru kont fis-Sirja, hux hekk, Robert? Mela. U arrestaw wieħed minn ħutek, Mohammed. Iva. X'ġara?
Dak arrestawh kien sejjer waqqfu bil-karozzi, ħadu l-ID card, niżżluh u ħaduh is-CID. Wara jumejn, eżempju, morna hemm, bdejna nsaqsu warajh, u għadulna issa ma tistgħux tkellmuh sakemm nlestuh aħna. Qas qalulkom għalxiex arrestawh? Laqqas qalulna għalxiex. Da għamel arrestat 27 ġurnata kważi li hemm. Wara qrib xahar da ħareġ Mbagħad wara sarna nafu billi nistaqsejnieh fuq xiex jarrestaw jew fuq xiex beda jsaqsuh. Beda jsaqsuh illi eżempju inti bis-swat urejt tliet darbiet illi dak jneżżluh jsawtuh. Swat x'jiġifieri meta tgħid swat? Waħda minnhom illi qabdulu x-xokk b'idejh, dawl. Xokkijiet? Xokkijiet dawl f'idejh. Waħda minnhom li jtuh fuq saqajh, 200 sawta, 150 sawta fuq saqajh. Meta jdaqqa' tal-frosta fuq il-qiegħ ta' saqajh marbutin. Fuq saqajh marbutin. U jrid jimmetti fuq xi ħaġa problemi minnhom, li qiegħed jipprotesta, li qiegħed jitkellem kontra l-Gvern, li hu armat. Qallhom imma jien ma għamilt xejn minn dawn l-affarijiet. Qalu ma tistax li tgħid ma għamilt xejn, trid timmetti waħda minnhom hu. Kellu jammetti bilfors. Kellu jammetti bilfors.
U x'kienet X'qabduh jagħmel? Qalu lili, Inti, inti qed titkellem kontra l-Gvern. Qalu, Mhux qed nitkellem. Qalu, Int kont ġo Spiżerija u tkellimt għadt kieku l-Gvern ra rażinja mill-ewwel, ma kinux dew jmutu dawn in-nies. Qallhom, Iva, b'daqshekk, imma jien x'għadt ħażin? Qalu, Realment min int biex titkellem din l-istorja? Ġifieri das-swat, dat-torturi sabu l-priġuner. Għaliex titkellem din il-kelma biss? Għax qal din il-kelma fi Spiżerija. Għax qal din il-kelma biss. Inti għandek żewġ ħutek oħra jgħixu s-Sirja. Ghassan u Ahmed. U Ahmed. Qed narawhom hawnhekk għandi ritratti ta' meta ġew jarawk hawn Malta xi tliet snin ilu, kienu vaganza hawn Malta. U f'Novembru li għadda huma u sejrin għax-xogħol kellhom pistola magħhom mhux hekk għax is-Sirja bħalissa ma tantx ma tantx timxi mingħajr pistola u arrestawhom. Arrestawhom bil-karozza tagħhom, bil-levranti li kellhom magħhom li kienu sejrin xogħol. Kollox. U għadhom arrestati sal-lum. Wagħdkom ma rajtuhom qatt? Rajnihom meta ġiebhom fuq it-television Sirjan. Akkużati b'x'inhu huma akkużati? Akkużati li huma b'każ ta' qtil ta' tifel ta' President, b'każ. Ta' Ministru.
Ta' Ministru, b'każ ta' ta' serq ta' xi xi fuel, ta' bowser ta' fuel, blas ta' serq ħafna ta' affarijiet. U ġabuhom fuq it-television Sirjan qed narawhom hemmhekk. Ġabuhom fuq television Sirjan li. Qegħdin jammettu illi qatlu il dat-tifel tal-Ministru. Li qegħdin jammettu qatlu tad-tifel tal-Ministru. Li u tawhom biex qatluh qabadhom xi ħadd qatluh u tawhom mitt ewro. Qegħdin jammettu. U wieħed minnhom eżempju jew tnejn minnhom illi għandu Blue Cock ta' bini, għandu showroom ta' karozzi, għandu għalieqi li qed jaħdem bihom istess, għandu l-avranti miegħu. Ġifieri qed tgħid li qed iġagħluhom jammettu Qtil illi ma għamlux. Li ma għamlu qtil. Ħaduha fuq it-television, fil-fatt qed naraw il-filmat jidhru sew qed jaqraw x'. Qegħdin jaqraw jisom xi karta karta quddiemhom hu. Ara, daw wieħed minnhom u l-itrat li kien jiġi ftit ilu li meta ġie jarani tfida li għandu l-business tiegħu li għandu n-nies jħaddmuhom miegħu. U qed jakkużawh li qatel għal mitt ewro. Da, qalli qatel għamel qtil għal mitt ewro. U wieħed minnhom, ġifieri Da Ahmed meta xi xahar ilu ħareġ wieħed minn hemm, qalli, ġifieri fuq it-telefon qegħdin nitkellmu, qalli jiena rajt 'l ħuk li għandu daqqa b'siequ u għandu xi għaxar bonti b'siequ. Ġifieri da bis-swat għandu għaxar, fatħulu għaxar bonti b'siequ. U dawn la avukat, la ġuri, la qorti. Ħadd s'issa la jaf fejnhom, la jaf la ġuri, la qorti, la avukat jista' jkellimhom, la insan kellmuhom, la ħadd jista' jżurhom. Għadhom bil-ħwajjeġ tagħhom illi marru bihom li ilhom arrestati sitt xhur, minn Nivembru. Għadhom bil-ħwajjeġ illi arrestati bihom. Kurjuża wkoll illi apparti ħutek ta' dal-qtil, fuq it-television tas-Sirja kien hemm dar-raġel li ħa naraw issa, li wkoll ammetta li għamel li qatel lill-istess bniedem. Li dan metta li ġiebuh da f'Diċembru li għadda li qatel dan l-istess persuna u t-tnejn ġiebuhom fuq television Sirjan. Jiġifieri qatlu iktar minn persuna waħda lil dan ir-raġel. U qablu u qablha kienu ġiebu nies oħrajn li kull kważi kull min arrestaw f'dil ħaġa Taħt is-swat jgħidu li inti qtilt dal-pempja ħa ngħidu. Kulħadd jiġgħelu ħjar metti li qatel lil dan. Kulħadd jiġgħelu ħjar jien metti li qatli dan. Bis-swat, anke li jien jaħduni jien jew jsawtuni bħal dan Muhammad li ħareġ meta kont qegħdin inkellmu issa milli niġi xi sagħtejn ilu, qalli jien waħda minnhi qlajt 300 xebgħa fuq sieqi. 300 xebgħa fuq sieqi qalli għamilt erba' sitt ijiem warajha biex immur it-toilet jieħduni tlieta min-nies. Qiegħed f'hawn int li qed temmni issa għamilt wegħdi tul
Qed qed temmen fl-innoċenza ta' ħutek? Ħafna. Għandek organizzazzjonijiet ukoll li qed jgħinuk bħall Amnesty eċċetera x'tixtieq x'nistgħu nagħmlu aħna l-Maltin biex ngħinuk? Li l-Maltin u kull bniedem li jemmen bil-drittijiet tal-persuni u tal-bniedem u nħaġġeġ kull avukat li jista' jgħinni jew xi ħadd li jkollu li jkollu power li jista' jgħin il-ħuti u l-ħuti dawk kollha wieħed minnhom għandu arba' tfal, Ahmed u wieħed minnhom għandu tliet itfal. Wieħed minnhom iż-żgħira Hassan li li t-tifel għandu tifel li twieled f'Marsu u għadu ma raħx. Għadu ma raħx. U laqqas ma rajtux.
Għandu tifel s-sallum ta' tliet xhur. Nħaġġiġ li kull avukat li jista' għandu dritt jista' jaħdem bid-drittijiet tal-bniedem. Jien konta jelikom li jieħu numru tiegħi minn għandkom u li għandu bżonn jien lest li nħallas kollox. Għalhekk jekk hawn xi. Li nagħmel kollox kollox mħabba ħuti. Hawn xi avukati li jistgħu. Li avukati li jew nies li jistgħu jagħtu xi tip ta' għajnuna, jikkuntattjaw il-xahar ta' Born. Għajnuna tal-ġid m'għandniex għax grazzi l-Alla għandna l-ġid u għandna x-xogħol u għandna l-business. Imma ġid li nwassal din il-ħaġa, li xxendret din il-ħaġa, li nwassal eżempju nġa' l-Human Rights Watch li nista' nagħmlu xi ħaġa għal ħuti. U li xi ħadd li jista' jitla' bħala avukat l-ispejjeż li jrid, jien jien lest li li nkepprih kollu. Robert, jien nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Nawgura li ssir ġustizzja ma' ħutek u nawgura wkoll f'isem il-poplu Malti kollu li ssir ġustizzja mal-poplu Grazzi ħafna, grazzi ħafna lill-poplu mal-poplu kollu Sirjan. lill-poplu Malti li dejjem għanni u dejjem waqqaf miegħi. Grazzi, Robert. Ħassbina.
Grazzi.
Grazzi. Thank you. Thank you.